Fuq wieħed mill-promontorji li nsibu jħares fuq il-Port il-Kbir, insibu dak il-bini msejjaħ l-Isptar ta' Bigi. Sa ftit taż-żmien ilu dan il-bini kien jintuża bħala sptar navali tal-qawwa Brittannika f'pajjiżna. Illum il-ġurnata qed jaqdi dmirijiet oħrajn. Dan il-bini jaf il-bidu tiegħu fi żmien il-Kavallieri. Kien il-Kavallier Giovanni Bighi li kien il-Prijur ta' Capua li xtara din l-art hawnhekk biex fuqha bena dan il-palazz. bħala post fejn jista' jgħix hu. Hawnhekk nistgħu naraw palazz sabiħ ferm li nbena fuq din il-promontorju u miegħu l-Kavallier kien għamel bosta ġonna sbieħ fejn seta' joqgħod ftit għall-kwiet igawdi l-veduta sabiħa tal-Port il-Kbir, propjament tad-daħla tal-Port il-Kbir, u tal-Belt Valletta li tinsab fuq in-naħa l-oħra tal-port. Il-Kavallier Bighi kien in-neputi tal-Inkwiżitur Fabio Chigi. Dan l-Inkwiżitur meta spiċċa minn Malta kien leħaq Papa bl-isem Alessandru Seba'. Il-Kavallier Bighi kien qabbad lil Lorenzo Gafà biex jibnilu dan il-palazz sabiħ fuq dan il-promontorju. Lorenzo Gafà kien risponsabbli wkoll għall-bini tal-Knisja tas-Salvatur. Din il-knisja kienet diġà teżisti qabel l-Assedju l-Kbir, però meta mbagħad il-Kavallier Bighi dal-inħawi għamilhom ġonna tal-palazz tiegħu, reġa' bnieha mill-ġdid mill-istess arkitett. Fl-1650 kienet lesta mill-bini u sena wara ġiet imbierka. Apparti l-ġonna li l-palazz kellu fuq in-naħa ta' quddiem, dan il-palazz kellu wkoll ġnien sabiħ u veduta mill-isbaħ kif għedtilkom fuq il-Port il-Kbir. Hawnhekk ninsabu bejn iż-żewġ promontorji, dak ta' Rikasli u dak ta' Sant'Anġlu fuq in-naħa l-oħra, u Bigi jinsab eżattament fin-nofs. Dan il-palazz il-Kavallier Bigi ma kellux igawdih fit-tul għas-sempliċi raġuni li fl-1676, jiġifieri ftit żmien wara li, Lesta l-bini tal-palazz u tal-knisja tas-Salvatur, il-Kavallier marad bil-marda qerrieda tal-pesta. L-imxija tal-pesta kienet qed taħkem il-Malta f'dak iż-żmien u kienet qed tħalli ħafna vittmi. Il-Kavallier Bighi kien wieħed minnhom. Huwa miet dik is-sena stess u ġie midfun propju fil-knisja tas-Salvatur. Minn dak iż-żmien 'l hawn il-palazz intelaq u ġie abbandunat. Donnu il-fatt li l-Kavallier Bighi miet f'dan il-post, in-nies bdiet tistkerrah dan il-palazz u għalhekk fi żmien il-ħakma tal-Kavallieri qajla naraw li dan il-palazz intuża għal xi ħaġa. Meta l-Kavallieri tkeċċew minn Malta mill-Franċiżi u l-Maltin qamu kontrihom u għamlu l-imblokk tal-Franċiżi, il-Maltin tal-inħawi ta' Ħaż-Żabbar u ż-Żejtun kienu attakkaw dan il-palazz u minnu serqu dak kollu li setgħu jieħdu biex iqabbdu n-nar bih. Inqalgħulu l-aperturi u inqala' dak kollu li kien fih. Għalhekk il-palazz telaq fi stat t'abbandun totali. Meta mbagħad Malta għaddiet f'idejn l-Ingliżi, dan l-isptar kien intuża fi żmien il-pesta tal-1813 biex fih inġiebu xi nies li kienu morda b'din il-marda qerrieda. L-idea li dan il-bini jinbidel fi sptar ingħoġbot mill-Gvern Ingliż, tant hu hekk li anke r-Re tal-Ingilterra kien ta l-parir tiegħu biex dan il-proġett isir. Però dan kollu ser narawh meta nerġgħu niġu nżuru l-Isptar ta' Bigi jew aħjar iċ-Ċentru tar-Restawr ta' Bigi fi programm ieħor li għandna ppjanat għalikom. Illum ser nillimitaw ruħna billi nżuru wieħed mil-laboratorji li nsibu f'dan il-bini. Hawnhekk illum il-ġurnata tintuża bħala ċentru tar-restawr u aħna ser immorru nagħtu daqqa t'għajn il-laboratorju fejn isir ir-restawr tal-pittura u nitkellmu fuq pittura partikolari li bħalissa qiegħda tiġi restawrata f'dan il-post.
Dan il-laboratorju nagħmlu restawr ta' pittura. siha fuq il-kanvas, siha fuq l-injam u anki mal-ħajt. Tintendi meta jkun mal-ħajt ikollna mmorru aħna fil-post biex nirranġaw il-pittura. L-iżjed li nagħmlu huwa xogħlijiet fil-mużewijiet tagħna ta' Heritage Malta, però nagħmlu anki xogħol ġieli privat. Ġifieri meta ngħidu privat jista' jkun tal-privat tal-individwi anki tal-knejjes. U f'dal-każ Għandna wkoll pittura li hija daqsxejn partikolari għax din kienet ta' Victor Passmore, l-aħħar biċċa xogħol li għamel Victor Passmore qabel ma miet fl-1998. The painting was a a big a big challenge because of its sensitivity. First of all, the different paint layers are very sensitive with different type of solvents.

Permajs has to have a better control on what we was doing. Kif qed taraw dan laboratorju mhux biss isir ir-restawr propja imma miegħu irid isir ħafna riċerka u riċerka mhux biss xjentifika imma anki riċerka ta' mill-lat storiku. Tantu veru li għamilna ħafna appuntamenti anki ma' nies li kienu jafu l-Victor Passmore biex inkunu nafu anki kif kien jaħdem. Ġifieri r-restawr mhux kif jaħsbu n-nies li taqbad u tibda tirranġa l-pittura, imma jirrikjedi ħafna riċerka u ħafna studju warajh.
Dak kien wieħed mill-laboratorji li nsibu f'dan il-bini. Meta nerġgħu niġu nżuru dan il-post, nidħlu fiktar laboratorji u naraw ix-xogħol li jsir hemmhekk. Hawnhekk isir diversi xogħol ta' restawr fuq affarijiet li ġejjin minn ġeneri differenti. Però dak kollu nerġgħu narawh meta nerġgħu nagħmlu żjara fiċ-Ċentru tar-Restawr ta' Bigi u x-xogħol li tagħmel Heritage Malta f'dan il-bini.